An, Dir Dammen an Dir Hären, da soen ech Iech emol fir d'alleréischt Merci, datt Der de Moie bei eis komm sidd, trotz dem Wahlféiwer, dee jo méi wéi sécher och bei Iech an de Redaktiounen herrscht, vue que datt mer jo a véier Deeg wiele ginn. Ech wëll och do direkt soen, Mir hunn, lescht Woch war jo déi grouss Mobilitéitswoch, vun der Regierung oder wou se dann iwwert d'Mobilitéit geschwat hunn. An ech muss ganz éierlech soen, ech sinn dorunner liit enttäuscht, well et ass vill Mobilitéit geschwat ginn, et ass vill iwwer Stau geschwat ginn, et ass vill iwwer verstoppte Stroosse geschwat ginn, mee et ass net mat engem Wuert erwähnt ginn, datt wa mer eng Mobilitéit musse maachen a wa mer d'Leit gär op Bussen hätten, datt do nach Leit hannert dem Steierrad sëtzen, déi dat musse maachen an déi dann doranner musse schaffen. Do ass net mat engem Wuert driwwer geschwat ginn. A mir hunn geduet oder mir hu gemengt, mir missten dann och emol eng Kéier der Ëffentlechkeet soen, datt et effektiv net nëmmen ëm d'Staue geet, mee do geet et och ëm Leit an do geet et ëm Liewensqualitéit an et geet virun allem geet et ëm Sécherheet. Wann ech Iech elo erklären, wéi eis Jongen A mir schwätzen do net vun dräi oder véier, mee mir schwätze vun engem Secteur vu 2.500 Chauffeure, Buschauffeuren am Speziellen, am private Secteur schaffen. Da sinn dat Jongen, déi schaffen all Dag oder déi stinn hirem Patron all Dag zwëschen 12 a 14 Stonnen zur Verfügung. Dat heescht, fir datt net de falsche Gedanken opkënnt, déi schaffen déi net oder déi fueren déi net, well do gëtt et ganz genee europäesch Reglementer, wéi se dierfe fueren, mee si stinn hirem Patron zur Verfügung. Do zielt dann d'Fueren dozou, do zielt dann déi Zäit dozou, wou se musse waarden, wou se musse bei hirem Bus bleiwen a wou se dann selbstverständlech och net doheem bei de Famillje sinn a wou se net kënnen hiert Privatliewen ausliewen. Also d'Amplitude dierf goen An et ass ee ganz techneschen Dossier, dat soen ech awer direkt dobäi, dee bis zu 15 Stonnen dierf goen den Dag. An da weess een, wann een dann nach eventuell ee Wee huet vun enger Stonn oder enger hallwer Stonn fir heem, da weess een, wéi vill Fräizäit a wéi vill Familljeliewen datt dann nach bleift. An ech wëllt och direkt dobäi soen, net datt iergend eng falsch Meenung opkënnt, et geet hei net drëm, fir méi an der Pai ze kréien. Scho bal verwonnerlech bei enger Gewerkschaft, vue que datt mer jo awer alleguerten den Numm dobaussen hunn, mir wären eng eenzeg Lounmaschinn. Hei geet et effektiv fir d'Familljeliewe mam Beruffsliewe kënnen ze koordinéieren. An dat ass eiser Meenung net méiglech a mir streiden dowéinst an der Zwëschenzäit zënter 30 Joer. Ech kommen mer also e bësse vir wéi mer d'Nordstrooss gebaut hunn, dat huet och 30 Joer gedauert, mir sinn och elo 30 Joer am Gaang a mir hunn awer nach ëmmer keen Accord mat der Flea. D'Flea, dat sinn d'Patronë vun de private Busentreprisen an dat sinn déi Leit, déi eise Jongen dann Aarbecht ginn. A mat der Flea, an och dat soll direkt gewosst sinn, ass iwwer alles ze schwätzen, kann een iwwer alles mat der Flea schwätzen, just wann een iwwer Aarbechtszäiten an Amplitüden, heescht dat bei eis am Secto, wann een doriwwer schwätzt, Da blockéiert d'Flea komplett an si maachen dat kategoresch, quitt datt mer elo, an do ginn ech an den techneschen Detail, eng 50 Kilometer Regelung mat hinnen ënnerschriwwen hunn, dat op den Instanzewee oder um Instanzewee ass, dat wann ee méi wéi 50 Kilometer oder manner wéi 50 Kilometer eng Streck fiert, an dat missten hei am Land déi meescht Strecke sinn, da gëtt et ab dem nächste Joer Wann dat bis duerch ass, gëtt et eng extra Regelung, datt een net méi esou déi Pause muss maachen, wéi am europäesche Reglement am 561, 2006. Do gëtt et awer schonn, do war scho ganz vill Krämpes, fir dat iwwerhaapt duerchzekréien. Wéi mer den Avenant um Dësch leien hate fir z'ënnerschreiwen, huet d'Flea ee Rückzieher gemaach an si huet gemengt, do misst nach bei där Fléckaarbecht missten nach Saachen dobäi gefléckt ginn. Och dat déck Kröt hu mer nach geschléckt an awer mierke mer, datt mer an der Zwëschenzäit zwee oder dräierlee Chauffeuren hunn, dräierlee Zorte Chauffeuren, dat eent ass de Reesbus, dat anert ass deen, deen no der 50 Kilometer Regelung fiert an déi aner fueren nom 561, dat ass dat europäescht Reglement. Dat heescht, mer hunn do schonn dräierlee Amplitude wéi d'Jonge musse fueren. A mir sinn der Meenung, an engem Secteur, dee jo awer vun der öffentlecher Hand subventionéiert gëtt, a wann ee weess, datt de Budget vum RGTR, datt deen 170 Milliounen d'Joer ass, da weess een, wéi vill datt mär alleguerten als Steierzueler an d'öffentlech Hand doranner investéieren. An da si mer der Meenung, datt et net méi zeitgeméis ass, datt et iwwerhaapt net méi zeitgeméis ass, datt do nach Amplitudë si vun 12, 13, A 14 Stonnen, da si mer der Meenung, datt dat endlech misst geregelt ginn, datt déi Leit och kënnen hiert Privatliewe mam Liewe mat hirem Aarbechtsliewe misste kënne gutt koordinéieren. Dat ass leider net méiglech. Den RGTR-Kontrakt ass elo Zu deene selwechte Konditiounen, an dat ass erstaunlech, well dee leeft den éischte Januar 1919 soll deen neien ulafen, pardon, 31 Dezember 18 leeft deen alen aus. Deen ass verlängert ginn ëm dräi Joer. Also soll och kee Mënsch eis soen, datt do keng Planungssécherheet ass. Déi gëtt dono natierlech, well dat ass nämlech e Gesetz, gëtt europäesch ausgeschriwwen, mee et ass ganz kloer, datt eng Planungssécherheet do besteet. Awer wann ee mat der Plea schwätzt, also mat de Busentreprisen, private Busentreprisen, wou mer jo all Moies gejaut kréien, wéi déi Bussen an der Stad hënneren, wéi déi Bussen iwwer Land hënneren a wéi se dann, mussen aus der Stad praktesch eraus gedriwwe ginn, da weess een, datt et héich Zäit gëtt, datt mer déi Amplituden no ënne sëtzen an datt mer och op d'Zukunft hin, an ech mengen och dat ass kee Geheimnis, déi éischt Busse lafe scho sou ouni Chauffeur. Da sinn nach eng Begleitpersoun dobäi, mee et si keng Chauffeure méi an de Bussen. Mär mécht dat perséinlech ganz vill Angscht, mee dat schéngt d'Zukunft ze sinn. Dann ass et menger Meenung no héich, awer ganz héich Zäit, datt déi Amplituden endlech no ënne revidéiert ginn an datt déi Leit och kënnen hiert Privatliewe mam Beruffsliewe kënnen an Zukunft koordinéieren. Wéi gesot, mir sinn zënter 30 Joer am Gaang, ech perséinlech zënter 10 Joer am Gaang, déi Kollektivverträg ze verhandelen. An ech soen et nach eng Kéier, Mir kënnen mat enger FLEA kënnen mer effektiv iwwer alles schwätzen. Dat Eenzegt, wouriwwer mer net kënnen schwätzen, dat sinn Amplituden, well do blockéiere se komplett of a se loossen och do guer net matzeschwätzen. Mir hunn bis viru kuerzem, oder mir hate gemengt, bis viru kuerzem hätte mer nach eng Eenheetsfront mat eise Kollege vum LCGB, déi awer elo schonn erëm eng Kéier bal ëmgefall sinn. Dat ass warscheinlech geschëlt, well dann och d'nächst Joer bei eis Wale sinn. Den 12 Mäerz si Sozialwalen an do wäert et dann och erëm e bësse méi schwéier gi fir d'Eenheet ze halen. Bon, dat si mer eis bewosst, mee mir hu ganz kloer Een Optrag, an dat ass d'Amplituden erofsëtzen. Dobäi kënnt, fir et eng Kéier ganz kuerz ze erklären, Ganz dacks kann dee selwechte Chauffeur, dee moies Leit op d'Aarbecht féiert, ass dee selwechte Chauffeur, deen se owes och nach siche geet. An bei der leschter Verhandlung huet dann ee vun de Verhandler vun der Flea eis gesot, E Mann, deen 12 Stonne schafft oder sengem Patron zur Verfügung steet, dee kann net midd sinn. Ech muss ganz éierlech soen, do ware mer skandaliséiert a mir sinn der Meenung, datt dat keng Verhandlungsbasis ass an dofir hu mer och gesot, mir wäerten elo der Ëffentlechkeet iergendwann eng Kéier soen, datt et net drëm geet fir méi Geld ze kréien, mee et geet effektiv drëm fir d'Privatliewe mam Beruffsliewen ze koordinéieren an et geet virun allem Ëm d'Sécherheet, Et geet ëm d'Sécherheet vun de Chauffeuren an et geet ëm d'Sécherheet vun deene ville Passagéier, déi jo mat där neier Mobilitéit sollen do rëmmer agesat ginn, fir datt déi och kënne richteg a ganz op hir Aarbecht kommen. Ech mengen, dat sinn eis Haaptbutten an dofir wäerte mer an nächster Zukunft weider kämpfen a mir wäerten dann och probéieren, deen Dossier an d'Ëffentlechkeet ze bréngen an d'Leit drop opmierksam ze maachen, datt et net kann esou weidergoe wéi et bis elo gaangen ass, och wa mer dann erëm eng Kéier ofgespeist gi mat engem hallwe Prozent an engem Kollektivvertrag. Dat ass net eise But. Et geet effektiv drëm, fir d'Sécherheet ze garantéieren. Fir et am Prakteschen ze soen, Wat geschitt mam Bus, wann e moies d'Leit op d'Aarbecht bruet huet? Da steet e ganz dacks, wann en et nach kann, haut gëtt och dat gëtt ëmmer méi schwéier, da steet e ganz dacks um Glacis oder e steet um Park and Ride um Houwald oder e steet um Park and Ride zu Hollerech an e muss do bei sengem Bus bleiwen. Also ganz wäit wech vu senger Famill, ganz wäit wech vun doheem an e muss sengem Patron zur Verfügung stoen, fir wann en eng Kéier giff geruff ginn, kritt selbstverständlech déi Zäit net bezuelt. D'Amplitudezäit ass keng Zäit, déi bezuelt gëtt, obschonn, an och dat soll emol eng Kéier gesot sinn, an och dorop wäerte mer an nächster Zukunft wäerte mer méi de Fokus drop leeën, et gëtt een europäescht Uerteel, datt d'Amplitudeszäit, also Arbeitsbereitschaftszäit, datt dat Schaffzäit ass. A wa mer iergendwann eng Kéier mussen ufänken, déi Stonnen alleguerten ze bezuelen, da kënnt Der Iech jo alleguerte virstellen, wéi grouss dat Gesou ass bei de Patronen ass. Da kommen se net méi eraus, trotz deem ville Geld, dee se iwwer öffentlech Gelder, iwwer Steiergelder all Joers zougeschoustert kréien, déi se och brauchen. Ech wëll direkt dobäi soen, Mir sinn net dofir, fir dat ofzeschafen. Mir si just dofir, datt d'Leit net méi wéi Leit vun zweeter Klass behandelt ginn, mä datt se och elo emol iergendwann eng Kéier behandelt ginn, wéi normal Leit. Et gëtt nach ëmmer den Ënnerscheed zwëschen dem ëffentlechen Dingscht an och do, direkt dobäi, mir gunne jiddwerengem seng Pai, déi en am ëffentlechen Dingscht huet an déi en och bei de groussen Trägeren huet, wéi d'AVL, den TICE an den CFL. Mir wëlle just och elo déiselwecht Aarbechtsbedingungen kréie wéi déi, well do gëtt et keng Amplitude vun 11 an 12 Stonne wéi bei eis am Privatsector, fir en a gudde Stéck manner Loun, och dat soll mol eng Kéier gesot sinn. Voilà, ech mengen, domadde géif ech ophalen mat enger éischter Erklärung. Wann nach Froe sinn, da si mer selbstverständlech gär zur Verfügung, fir déi ze beäntwerten. Ech wëll der just, wat ech am Ufank vergiess hunn, hei d'Equipe-Bänke virstellen, déi hei sëtzt. Den Marcel Breuskin zu menger Rietser ass de President vun der ACAL, de Jeannot Jung, dee bäertege jonke Mënsch do hannen,

Bemierkung nach, Dir gesitt et ëmmer méi dacks dobaussen, et gëtt ëmmer méi Minibussen, et gëtt ëmmer méi à la carte gemaach, wéi d'Leit, kleng Busse, wéi se kënnen dohinner kommen. Do ass d'Situatioun nach e bësse méi grav. Déi falen zwar alleguerten ënnert eise Kollektivvertrag, mee déi fueren net mat enger Mat engem Tachygraph-Squad, déi kënnen nach e bësse méi fuere wéi alleguerten déi aner, an do ass iwwerhaapt kee Contrôle do. An och do muss mer iergendwann eng Kéier ufänken ze probéieren, dat e bësse besser ze regléiere wéi dat haut de Fall ass. Iergendwann eng Kéier wäert jo d'Fro kommen, oder déi hunn ech an deene leschte Woche, Méint, Joren dacks gestallt kritt, Wat erwaart der Iech vun der Politik? Dovun och Politik erwaarde mer eis am Prinzip guer näischt, well et ass näischt komm an deene leschte Joren, also wäert et och warscheinlech an deene nächste Jore sou weidergoen. Et muss just emol eng Kéier drop opmierksam gemaach ginn, datt effektiv ganz vill ëffentlech Gelder an deen Transport do ginn, an deen RGTR-Transport do ginn. An dann denke mer, datt d'Ëffentlechkeet misst Bescheed wëssen, wat dann dobausse leeft. Ech mengen, och dat ass wichteg an och dat ass emol eng Kéier wichteg, erwähnt ze ginn. Ech muss dobäi soen, datt mer mam Minister Bausch ganz vill Sitzungen haten an deene leschte Joren, deen och ganz dacks op eiser Spuer war an ganz dacks gesot huet, jo, mir mussen endlech eppes ënnerhuelen an et ass erëm eng Period, eng Legislaturperiod eriwwer an et ass awer am Prinzip näischt geschitt. D'Kontrakte si Verlängert ginn. D'RGTS-Kontrakten si verlängert ginn an et ass awer näischt geschitt fir déi Leit, déi hannert dem Steierrad vun deem Bus sëtzen. Fir déi ass och dës Kéier erëm eng Kéier näischt gemaach ginn. Dofir sinn eis Erwaardungen un déi al Regierung, déi jo elo eriwwer ass, déi ware gläich null, an un déi nei Regierung, mir hunn net ëmmer, mir hunn ëmmer gesot, mir wëllen net, datt se sech amëschen, mee si sollen sech awer bewosst sinn, wat fir eng Sécherheetsgefill datt dobaussen op der Strooss herrscht. Mat deene ville Stauen, mat deene ville Schantercher a mat deene villen och Aggressiounen, déi ëmmer méi an de Busse geschéien, datt d'Chauffeuren net méi bereet sinn, sech alles gefalen ze loossen. Voilà, wa Froe sinn, sot et. Wéi gesot, et ass e ganz techneschen Dossier. Mir hunn et probéiert op zwou Säiten an eng Pressemapp ze maachen. Mir wëssen, datt et schwiereg ass a mir wëssen och, datt mer nach laang net all d'Thema behandelt hunn. Mee mir stinn zur Verfügung, wa Froen un eis sinn. Merci.